ס'איז אריינגעקומען א שאלה וואס איך וויל אדרעסן, וואס איך מיין אז ס'איז א שאלה וואס אסאך אירע וואלטן געבענעפיט פון דעם, און די איד פרעגט אזוי, ער וויל מיך פרעגן לגבי וויפיל טערם אינשורענס ער זאל קויפן, מיי באדזשעטינג קאוטש טאלד מי טא ביי טערטי יער טערם אינשורענס, און מיי עידזענט זאגט מיך אז אויב מיין אינקאם איז צוויי הונדערט און פֿופֿציק טויזנט דאלער א יאר, דארף איך קויפן זיבן מיליאן פאר מיך און זיבן מיליאן פאר מיין ווייב? איך פיל נישט אז איך האלט ביים באצאלן טויזנט דאלער א חודש פאר טערם אינשורענס, סאו פרעגט ער מיך עז גאו איי דאנט נאו עפעס א אינשורענס עקספערט, דו ביסט דאך פון די אינשורענס ביזנעס, דו יו ריעלי טינק איי שוד ביי סאו מאטש, און וואט דו יו טינק אבאוט טערטי יער טערם? טענקס אגען, השם שוד פעי יו בעק. שכוח פאר די גוטע ברכות און לאמיר עס גלייך אריינטאנצן אין אן אדרעסן. אויב איך האב נישט קיין טעות, אין די בוק וואס איך האב ארויסגעגעבן רעד איך אויך אביסל וועגן אינשורענס וויאזוי אויסצורעכענען די אמאונט פון אינשורענס וואס מען דארף וואס א מענטש זאל קויפן די בוק. די שליסל צו דיין הצלחה. קענסט עס קויפן אדער חיים עקסטין דאט קאם פארווערד סלעש בוקס אדער אויף עיט פאר פייוו פייוו סעווען טו וואן טו וואן טו וואס ביי די וועי ס'איז די זעלבע פלאץ וואס דער שואל האט אריינגעשיקט א טעקסט צו פרעגן די קוועסטשן. ס'איז אנבעליוועבל. איך רעדט פון די בוק. ס'איז דער אייבערשטער האט מיך געגעבן די זכיה אויפצורעכטן אידישע קינדער מיט דעם בוק. די יסודות פון פיינענסעס וואס יעדער דארף וויסן. עניוועי, איך ווער עקסייטעד ווען איך רעד פון עס, באט מ'רעדט פון אינשורענס אויך דארט, און זעה עס צו קויפן. למעשה איז אזוי. ס'דא דא אפאר זאכן וואס אונז וויל מיר אדרעסן. נאמבער וואן, ער האט געזאגט טערטי יער טערם. די שאלה איז צו טערטי יער טערם איז טאקע די ריכטיגע זאך. טויזנט דאלער א חודש, עס מאכט סענס פאר אים צו צאלן טויזנט דאלער א חודש צו נישט? די אמאונט פון אינשורענס, די אינשורענס עידזשענט זאגט אים זיבן מיליאן פאר אים און זיבן מיליאן פאר זיין ווייב, לאמיר צונעמען די אלע דריי זאכן, און איך האף אז בעזר השם וועסטו האבן א קלארקייט אין עס, און יעדער איינער וואס וועט עס אויסהערן וועט אויך האבן א קלארקייט פון עס. לאמיר קודם רעדן די ערשטע זאך וועגן די אמאונט פון אינשורענס, וואס איז די ריכטיגע אמאונט צו האבן? יעצט באמת איז זייער א שווערע זאך צו זאגן וואס די ריכטיגע אמאונט איז צו האבן ווייל די ריכטיגע אמאונט איז יעדע מענטש אנדערש קיינער קען דיר נישט זאגן וואס צו וויאזוי דאס גייט זיך אויסלאזן פאר דיין פעמילי קיינער ווייסט נישט וויאזוי אינפלעישן גייט זיך אויסקאכן און איבערהויפט אז מען רעדט דא פון לייף אינשורענס וואס דער אייבישטער אפהיטן אויב מען דארף קאלעקטן לייף אינשורענס מיינט עס אז די אינקאם פון די מענטש האט זיך געענדיגט ס'מער נישט דא קיין אינקאם פון דא און ווייטער פאר די רעסט אוו די פעמילי'ס לייף דארף מען לעבן פון וואס? פון די לייף אינשורענס סא איז זייער שווער צו זאגן באמת וואס יעדער דארף טון באט וואס איך וואלט געזאגט איז און איך וויל קוקן אזוי ווי א רול אוו טאם א רול אוו טאם מיינט אזוי ווי א דזשענערל גייד ליין וואס דאס איז א גוטע זאך צו קוקן אקעי און אונז רעד מיר נישט יעצט פון וועלכע מינע אינשורענס אונז רעד מיר יעצט פשוט וויפיל לייף אינשורענס די וועג וויאזוי צו די ריכטיגע וועג פון קוקן אויף עס איז אז אינשורענס בעסיקלי איז געמאכט געווארן צו ריפלעיסן א לאס פון א געוויסע עסעט סאו איך רעד יעצט פון דזשענערל אינשורענס קויפסט עני זאך אינשורענס לאמיר זאגן פייער אינשורענס קויפסט פייער אינשורענס אקעי פאר וויפיל פייער וויפיל אינשורענס גייסטו קויפן האסט אזויפיל און אזויפיל נכסים אין די הויז דער אייבערשטער האט געהיטן אויב ס'געשענט א פייער זאל דיינע זאכן זיין געקאווערט, אז דו אוינס דיין הויז ווילסטו מאכן זיכער אז חס ושלום אויב עפעס געשענט די פראפערטי גייט בלייבן אפילו אויב ס'דא א פייער, די פיר ווענט קענען דיסטרויד ווערן חס ושלום, זאל די אינשורענס ריפלעיסן די וועליו פון די הויז, אקעי? סאו אין אנדערע ווערטער, עז א רול אוו טאם, אינשורענס איז קיינמאל נישט דא צו מאכן א געין פון עס, אינשורענס איז נישט קיין לאטערי טיקעט, אינשורענס איז נישט קיין אינוועסטמענט, אינשורענס איז פשוט איין זאך, דו האסט א ריסק וואס ס'קען געשעהן אויב ס'געשעהנט עפעס, און די אינשורענס דארף ריפלעיסן די ריסק פון די עסעט וואס איז דא. לייף אינשורענס איז עקזעקטלי דאס, לייף אינשורענס איז א ריסק וואס ס'דא דא א אינקאם פראדוסינג עסעט, אקעי, יעדע מענטש איז א אנלימיטעד וועליו, א מענטש האט נישט קיין וועליו, א מענטש אלס א מענטש איז ער, ס'איז נישט דא קיין שוויות, ס'איז דא כל אשר לא יתן בעד נפשו, א מענטש, ס'איז נישט דא, קענסט נישט לייגן קיין וועליו אויף עס, אבער ס'איז קענסט יא לייגן א וועליו אויף די אינקאם ערנינג פאטענשעל פון די מענטש, סאו אויב א מענטש מאכט צוויי הונדערט און פופציג טויזנט דאלער וואס דאס איז די סיטואשען פון דער שואל, דארף מען אונז צוזאמען דורכטראכטן וויפיל איז ווערט א אינקאם די עקאנאמיק וועליו פון א מענטש וואס ס'מאכט צוויי הונדערט און פופציג טויזנט דאלער, און וויפיל אינשורענס דארף מען האבן צו ריפלעיסן די עקאנאמיק וועליו. סאו דאס איז די וועג וויאזוי די דארפסט קוקן אויף עס. סאו די וועג וויאזוי אייראפ די אינשורענס אינדעסטרי קוקט אויף עס, און איך מיין אז דאס איז די ריכטיגע וועג צו קוקן, איז אז די דארפסט קוקן וויפיל געלט דארפסטו האבן אין א אקאונט, אז אויב די אקאונט איז אינוועסטעד פאר א סעיף קאנסערוועטיוו ריטורן פון פייוו פערסענט, וויפיל דארף די פרינציפעל פון די אקאונט זיין? די קרן פון די אקאונט? אין אנדערע ווערטער אויב איך דארף האבן א קרן וואס די רווח פון די קרן זאל אויסשפייען צוויי הונדערט און פֿופֿציק טויזנט דאלער א יאר בעיסד אויף א פֿינף פראצענט אינטערעסט, וויפיל געלט דארף ליגן אין די קרן? און די ענטפער פאר דעם איז זייער סימפל, צוואַנציק מאל צוויי הונדערט און פֿופֿציק טויזנט דאלער. אקעי, ס'איז זייער סימפל פארוואס? ווייל צוואַנציק מאל פֿינף פראצענט איז הונדערט פראצענט. סאו צוויי הונדערט און פֿופֿציק טיימס צוואַנציק איז פֿינף מיליאן. דאס מיינט אין אנדערע ווערטער אויב דו האסט א אקאונט פון פֿינף מיליאן דאלער, און די ריווח פון די אקאונט דארף קומען פאר דיך צו ריפלעיסן דיין אינקאם וואס דו ברענגסט דורך דיין ארבעטן, איז קענסטו האבן צוויי הונדערט און פֿופֿציק טויזנט דאלער א יאר אין אינקאם. אקעי? דאס איז איין זאך. די אינטערעסאנטע זאך איז אפילו אז די אינשורענס קאמפאני על פי רוב גייט דיך נישט געבן מער אינשורענס. איינס פון די שאלות וואס איז דא אויף א אינשורענס אפליקעישאן איז וויפיל אינקאם מאכסטו א יאר? און אויב דו גייסט ענטפערן אז דו מאכסט הונדערט טויזנט דאלער אינקאם און דו דארפסט פֿינף מיליאן דאלער אינשורענס גייסטו באקומען א דיקליין. זיי גייען דיך קיינמאל נישט עקסעפטן איי וועסטו מיך פרעגן וויאזוי קען זיין אז דו, איך מיין דו מיין איך צו זאגן א אנדערער נישט דער שואל, האסט אמאל, דו האסט אמאל געמאכט פינף מיליאן דאלער אינשורענס ווייל דיין עידזשענט האט דיר געזאגט און דו האסט אריין און דו האסט נאר געמאכט הונדערט טויזנט דאלער, מוז זיין אז דו האסט געשריבן א פאלשע זאך אז דו מאכסט מער געלט וואס איז נישט רעקאמענדעד צו טון. פיין. אבער לאמיר זאגן אונז זעמיר אלע גראדע מענטשן, אונז טוען מיר נאר וואס איז גראד, פינף מיליאן דאלער אינשורענס קענסטו האבן, צוויי הונדערט און פופציג טויזנט דאלער אינקאם. יעצט לאמיר גיין צו דיין ווייב, וויפיל אינשורענס קען דיין ווייב האבן? יעצט איך האסט מיר נישט געשריבן אין דיין שאלה אויב דיין ווייב ארבעט. אויב דיין ווייב ארבעט, קענסטו טון די זעלבע זאך מיט דיין ווייב. צוואנציג מאל דיין ווייב'ס אינקאם איז וויפיל זי קען האבן. האועווער, ס'איז דא נאך א פוינט דא. אז וויבאלד דו האסט פינף מיליאן, טאמער זי ארבעט נישט, אדער זי מאכט נישט גענוג געלט צו האבן עטליעסט האלב פון אינשורענס פון דיר, קען א נאן-ווארקינג ספאוס האבן האלב פון דעם. סאו אויב דו האסט פינף מיליאן דאלער אינשורענס פאר דיר געמאכט, קען דיין ווייב האבן צוויי מיליאן פינף הונדערט טויזנט דאלער, צוויי האלב מיליאן דאלער אינשורענס. קלאר? דאס איז די מערסטע וואס דו קענסט האבן. פינף מיליאן פאר דיר, צוויי האלב מיליאן פאר דיין ווייב. סאך מאל קען זיין עקסעפשאנס. גאר א יונגע מענטש וועט די אינשורענס קאמפאני אסאך מאל געבן טערטי טיימס די אינקאם, אין אזא פאל קען עס מיינען זיבן א האלב מיליאן, אבער דאס איז די רול אוו טאם אין דזשענערל, אקעי? יעצט האבן מיר אונז גערעדט לגבי די אמאונט פון אינשורענס, יעצט לאמיר רעדן לגבי וואסערע מינע אינשורענס, די בודזשעטינג עקספערט האט דיך האט דיך רעקאמענדעד אז דו זאלסט מאכן טערטי יער טורם אינשורענס. יעצט איך קען דיר עכט נישט זאגן וואס צו טון מיט א קלארקייט ווייל איך בין נישט קיין יודע חסידות, אויב איך ווייס א מענטש וואס ער גייט זיין וואלט איך אים געקענט זאגן, אז איך ווייס א מענטש גייט לעבן טערטי וואן יערס וואלט איך אים בכלל געזאגט מאך נישט קיין טערטי יער אינשורענס מאך בכלל נישט קיין טורם אינשורענס אדער מאך אינשורענס א יאר פארן שטארבן איך ווייס דאך נישט וואס ס'גייט זיין סאו לאמיר צונעמען אביסל די זאך וויאזוי צו קוקן אויף עס. די חילוק פון א טווענטי יער טערם מיט א טערטי יער טערם איז כמעט דאפלט. דאס מיינט אויב דו מאכסט א טערם אינשורענס פאר צוואַנציק יאר וואלסטו געצאלט לאמיר זאגן פֿינף הונדערט דאלער א חודש, וואלסטו פאר די זעלבע פאליסי פאר דרײַסיק יאר מסתם געצאלט בערך נײַן הונדערט דאלער א חודש. סאו ס'איז כמעט דאפלט די קאסט, יעצט דארפסטו קענען אפמאכן עפעס אויף א געוויסע וועג וואס מאכט סענס, מאכן טווענטי יערס, מאכן טערטי יערס, וואס טוט מען דא? סאו איינס פון די עפראוטשעס וואס מען קען טון איז, מאכן א טווענטי יער טערם אינשורענס, באט מאכן אזא מינע טערם אינשורענס וואס מען קען עס קאנווערטן שפעטער צו א פערמענענט פאליסי ווי למשל א האול לייף אדער א יוניווערסעל לייף, וואס אפילו אויב חס ושלום א מענטש איז נישט געזונט און ער קען נישט קוואליפייען פאר אינשורענס, זאל ער קענען טוישן די פאליסי צי א אנדערע פאליסי, לאמיר זאגן אז די מאכסט עס פאר צוואנציג יאר, און די ניינצענטע יאר, די אכצענטע יאר די זעסט אז קענסט נישט קוואליפייען פאר פרישע אינשורענס, סאו קענסט עס נישט עקסטענדן, וואס זאלסטו יעצט טון? איז איינס פון די זאכן וואס די קענסט טון דעמאלטס איז קאנווערטן, איי ס'גייט דיך קאסטן סאך מער צו קאנווערטן? יא, באט ס'קומט אויך צו מיט אסאך בענעפיטס, און אויסער דעם האסטו נישט געדארפט צאלן די אלע געלט פאר פרי פאר גארנישט פאר די אלע יארן, דאס איז איין אפשן. די אנדערע אפשן איז פארשטייט זיך צו מאכן א טערם, א טרי יער טערם אינשורענס, מאכסט א טרי יער טערם אינשורענס און די ווייסט אז די האסט עס פאר טרי יערס. יעצט לאמיר אבער רעדן פון נאך א אפשן וואס ס'ווערט אנגערופן א לעדערד אפראוטש, א לעדערד אפראוטש מיינט אזוי ווי א לייטער, מאכסט א לייטער, וויאזוי גייט א לייטער? א לייטער, כ'ווייס נישט צו יעדע לייטער איז אזוי, באט זייער אסאך לייטערס פאנגט זיך אן, כ'געדענק ווען איך בין געווען א יונגל די לייטער וואס מ'האט פארקויפט פאר די סולם פון יעקב אבינו פון פרשת ויצא איז געווען אזוי געבויעט, עט ליעסט, כ'מיין איך כאפ יעצט, ס'זעהט נאר אויס אזוי. ווי העכער די לייטער איז, אלץ מער זעהט עס אויס פאר די מענטש וואס שטייט אונטן, די וואס איך גיי יעצט זאגן, אזוי ווי די זעהסט א ערעפלעין זעהט אויס ריזיג ווען ס'ליגט אויפן גראונד, איינמאל ס'איז הויך זעהט עס אויס פיצי, א לייטער וואס ס'קומט אן ממש ביז די וואלקענעס אזוי ווי יעקב אביני'ס לייטער, אנפאנג איז עס ברייט און צום סוף ווערט עס פיצי פיצי פיצי, באט ס'איז נישט פיצי, ס'קען זיין ס'איז די זעלבע ברייט, באט דאס איז א שמועס פאר א אנדערס מאל. א לייטער זעהט אבער אויס למעשה ברייט פון אונטן און שמאל פון אויבן. סאו זייער אסאך מענטשן מאכן א לעדערד אפראוטש. א לעדערד אפראוטש מיינט בעיסיקלי אזוי, לאמיר זאגן אז ביסט א אינגערמאן פון פֿינף און צוואַנציק יאר און דו האסט דריי קינדער. סאו דיין. די עלטסטע פון די דריי לאמיר זאגן איז דריי יאר פיר יאר אלט פינף יאר אלט ק און דו ווייסט אז מיטן אייבערשטנס הילף האפענטליך פופצן יאר ארום גייט שוין די קינד האבן חתונה געהאט אזוי פארשטייסטו סאו האו אבאוט דו גייסט אבער האפענטליך האבן נאך קינדער און זאלן אלע זיין געזונט און שטארק זאלסט אלע חתונה מאכן און ס'איז האו אבאוט מאכסט אזא אפראוטש לאמיר זאגן אז דו מאכסט פינף מיליאן דאלער אינשורענס מאך צוויי פון די פינף מיליאן דאלער מאכסטו פאר א טרי יער טערם, אזוי ווייסטו פאר די נעקסטע דרייסיג יאר ביסטו געקאווערט, פֿינף און צוואַנציק פון עידזש פֿינף און צוואַנציק נאך דרייסיג יאר איז פֿינף און פֿופֿציק, אקעי, ס'מאכט אסאך סענס, צוויי מיליאן דאלער, דו האסט עס געמאכט פאר טרי יערס, נאך צוויי מיליאן דאלער אדער נאך איין מיליאן עסטו מאכן פאר צוואַנציק יאר, און נאכדעם פאר פֿופֿצן יאר, דאס הייסט א לעדערד אפראוטש, די צוואַנציק יאר טרייבער ס'זאל זיין קאנווערטיבל טערם, ס'זאל זיין אזא מין טערם וואס דו קענסט קאנווערטן שפעטער אזוי ווי אונז האמיר געשמועסט, די טער יערס קענסטו אויך אזוי טרייען, אדער מאך נאר א מיליאן טער יערס און נאך צוויי מיליאן פאר צוואַנציק יאר און נאך איין מיליאן לאמיר זאגן פאר פֿופֿצן יאר, ווען דו קוקסט אויף אזא אפראוטש גייסטו נישט דארפן צאלן אזוי סאך געלט, אפשר פון אנשטאטס טויזנט דאלער א חודש וועט עס זיין זעקס הונדערט דאלער א חודש, אבער פארגעס נישט אויכעט אז דו דארפסט אויך קעיר נעמען פון אוועקלייגן געלט פאר חתונה מאכן, אוועקלייגן געלט פאר זאכן וואס דו דארפסט אוועקלייגן געלט, חתונה מאכן, ריטייערמענט, וכו', אקעי? כ'האב הנאה אז דו פרעגסט עס, און דו ביסט מיט א בודזשעטינג עקספערט, סאו עס ווייזט אז דו טראכסט פון עס, דו ווילסט מאכן זיכער אז דו טוסט די ריכטיגע זאך, דו לייגסט אוועק געלט פאר חתונה מאכן, דו לייגסט אוועק געלט פאר, און דו ווילסט מאכן זיכער אז דו ספענדסט נישט מער ווי דיין בודזשעט דארף זיין. אבער מאך עס מיט שכל, אדער די אדער א לעדערט אפראוטש, אדער נאר א טוועני יער פאר די גאנצע זאך, און ס'איז קאנווערטעבל, אויף אזא וועג ווייסטו אז דו האסט בעזר השם עס געטון מיט א ריספאנסיביליטי און דו האסט עס געטון מיט א וועג וואס עס מאכט סענס. און די פיינעל זאך איז אז א מענטש דארף מאכן זיכער, ענדערש ווי צו האבן פערמענענט אינשורענס, זאכן וואס מען וואס מען לייגט אויך אוועק געלט דארט, וואס ס'בויט זיך קעש וועליוס, קודם די ערשטע זאך מאך זיכער אז דו האסט די ריכטיגע אמאונט פון אינשורענס, ווייל דאס איז סאך סאך וויכטיגער ווי צו האבן א דאלער ארויף א דאלער אראפ אויב דער אייבישטער אפהיט אז מען דארף עס נוצן, און ס'איז א זאך וואס ס'איז זייער שווער צו רעדן פון עס ווייל קיינער ווייסט נישט ווער ס'גייט עס, און נישט נאר דאס, אויב איינער ווייסט אז ער גייט עס דארפן קען ער עס אפילו נישט האבן. שטעל דיך פאר מען קען קויפן לייף אינשורענס אין שפיטאל וואס די דאקטער זאגט אז מ'האט רחמנא לצלן צוויי חדשים צו לעבן, יא? כ'מיין דאס וואלט געווען די בעסטע. דער אייבערשטער העלפן יעדער זאל זיין געזונט. סאו ס'איז זייער א וויכטיגע זאך ווייל דו רעדסט דא פון א זאך וואס דער אייבערשטער וויל בעטן אויב מען דארף, איז עס זייער זייער א וויכטיגע זאך און דו קענסט נישט דאס לאזן פאר טשענס. מ'רעדט דיך דא פון דיין אייגענע ווייב פון דיין אייגענע קינדער. סאו מאך זיכער אז דו טוסט די ריכטיגע זאך. יעצט, איך פיל אייביג אז ווען איך רעד פון אזא שמועס מוז איך ענדיגן מיט עס מיט א נקודה וואס ס'איז דא זייער אסאך מענטשן ליידן פון דעם, און דאס איז אלעס אדער גארנישט. איך זאג ס'איז דא מענטשן וואס ביי זיי איז עס אדער יחי אדונינו אדער ימח שמו, ס'איז נישטא קיין שום אינמיטן. מ'קען נישט האבן קיין ספעיס פון אפשר אביסל פון דעם אפשר אביסל פון יענץ. ווייסט וויפיל מענטשן האבן נישט קיין לייף אינשורענס ווייל זיי ווייסן אז זיי דארפן האבן זיבן מיליאן דאלער אינשורענס? און וואס טוען זיי וועגן דעם? האבן זיי גארנישט. אויך נישט גוט. טוט וואס דו קענסט. אויב דו מאכסט אפ פאר וואטעווער ריזן, כ'פארשטיי וואס מיין בודזשעטינג עקספערט זאגט, כ'פארשטיי וואס מיין עידזשענט זאגט, כ'פארשטיי וואס חיים עקשטיין זאגט, איך וויל גיין ערגעץ, איך וויל האבן פינף מיליאן דאלער אדער איך וויל האבן זיבן מיליאן דאלער, אקעי? אבער כ'קען מיך נישט זעהן ספענדן קיין טויזנט דאלער א חודש, יו נאו וואט איך טוה גארנישט ראנג. מאך צוויי מיליאן דאלער אינשורענס, מאך דריי מיליאן דאלער אינשורענס, מאך א טען יער טערם, א פיפטין יער טערם, צוואנציג יאר טערם, ס'נישט קיין גרויסע חילוק אין פרייז פון טען ביז צוואנציג, פון צוואנציג ביז דרייסיג יא, אבער פון טען ביז טווענטי נישט. טריי צו דיך אויסלערנען אז ווען דו ווייסט וואס דו דארפסט טון די אפטימעל וועג, און דאס זאג איך אייביג אויך אויף אוועקלייגן געלט, ווען דו ווייסט וויפיל געלט דו דארפסט אוועקלייגן און ס'איז אזויווי ארויפגעפאלן א דאך אויף דיין קאפ, ווי קען איך אוועקלייגן אזוי סאך געלט, מיינט דאס נישט צו זאגן זאלסט אויפהערן אוועקצולייגן געלט, מיינט דאס צו זאגן, טו וואס דו קענסט אנצוקומען אהין, מאך וויפיל דו קענסט, און בעזר השם, עסט קענען מאכן מער, עסטו מאכן מער, ועוד חזון למועד, נישט אלעס מוז מען טון אויף איין מאל. און אז מען רעדט פון אינשורענס האב איך ליב צו ענדיגן מיט א ברכה, דער אייבערשטער העלפן יעדער איינער וואס הערט צו די שירעם, און גאנץ כלל ישראל זאלן האבן אריכות ימים ושנים, מען זאל קויפן לייף אינשורענס און עס זאל זיך ארויסשטעלן אז עס איז געווען א וועיסט אוו מאני, האסט קיינמאל נישט באקומען געדארפט קלעימען פון דעם. אמן ואמן.